Безнең ачык дошманыбыз шәйтан. Ул безнең изге гамәлләр кылганыбызны яратмый һәм аларны кылудан оныттыра. Без шәйтанга каршы көрәшергә тиешбез. Изге гамәлләрне оныткан кешеләрнең исләренә төшереп нәсыйхәтләр әйтү бик кирәкле эштер. Әгәр дә без нәсыйхәтләр әйтмәсәк, ул чакта ул барыбызны да адаштырып бетерәчәк. Алдан ук гафу үтенәм, әгәр минем сүзләрем берәрегезнең күңеленә ятмаса, ачуланмагыз. Туры сүзне туганың да яратмый диләр. Бу сүзләрнең күбесенә Коръәндә дәлилләр бар. Раббым Аллаһ ул минем, Илаһым дип йөрисең, гыйбадәтне аңарга булгач нигә кылмыйсың? Хак мөэмин мөселманнар гыйбадәтләр кылалар, җәһәннәмнән куркалар, җәннәткә ашкыналар. Мин мөселман, иманлы, диеп әйтеп йөрисең, мөселман намаз укый бит, нигә син укымыйсың? Коръән китабы минем, сатып алдым бар дисең, мактанырга алдыңмы, булгач ник укымыйсың? Мин мөселман, иманлы, диеп әйтеп йөрисең, мөселман руза тота бит, син ник бер дә тотмыйсың? Ялган, гайбәт, клевета, барысы да зур хата, нәтиҗәсе, җәһәннәм бит, белгәч, нигә сөйлисең? Мин мөселман, иманлы, диеп әйтеп йөрисең, мөселман, зәкят бирә бит, бай бит, син ник бирмисең? Сарыкларың беркетү, Корбан ае чалмыйсың, мәчет, мәдрәсә күршең бит, нигә бер дә кермисең? Мин мөселман, иманлы, диеп әйтеп йөрисең, мөселман хаҗга бара бит, бай бит, син ник бармыйсың? Ындыр тулы икмәгең, борчак, бодай, арышың, фәкыйрьләргә гөшерен нигә бер дә бирмисең? Аманәткә хыянәт кылма дигән шәригать, белә торып хыянәтне кыласың бит син, канәт! Әти-әниең исән, туганнарың бик күркәм, ел буена ник бер дә син кереп хәлен белмисең? Аракыны качырып, тәмәкене күрсәтеп, фәрештәләрдән оялмыйча яшисең зина кылып. Вәгъдәсен үтәмәгән, монафикъ була дигән, белә торып үтәмичә монафикъ булма тагын. Гаять кенә бер елга ике мәртәбә була, икесенең берсендә дә сине күрмәдем бер дә. Музыканы тыңлыйсың, концертны калдырмыйсың, намаз укырга биш минут вакыт таба алмыйсың. Җомга көне атнага бары бер тапкыр була, ничек кенә булса да син вакыт тап инде аңа. Авыл саен мәчетләр ишекләре бикләләр, Ай күтәргәндә генә без барабыз бит дус-ишләр. Альберт хәзрәт, Руслан мулла, абыстай, Наташ апа, Мишель белән Джон хәзрәт Булмагач ярый безгә. Татар теле беткәннән соң, русча сөйләрбез инде. Милләтебезне бетергәч, кемнәр буларбыз инде? Мәетләрне кайберәүләр киендереп күмәләр, заманалар үзгәрде дип, поминкада эчәләр. Чардуганнар, чардуганнар, каберләрнең өстендә һәйкәл генә калды инде хәзер кую өстенә. Евромебель, Евроремонт, Евростиль, Евро, Ислам хатыннарыбызны да без евро кыларбыз микән? Агач атка атландырып, алып китсәләр иртән, нәрсә диеп Аллаһыга җавап бирербез икән? Мәңгелеккә килгән сыман, җыясың дөнья малын, кабердәге ләхетеңә сыймас бит җыйганнарың. Руза тотсаң да үтә, тотмасаң да кич җитә, теләсәң, теләмәсәң дә, үләркән килеп җитә. Боларны мин әйтмәсәм, гөнаһлы булып китәм, ачулансагыз да әйтеп, гафу сездән үтенәм.